Ġilin kien imqareb ħafna. Eh, u kon nitla per eżempju l-iskola eh, u dejjem bil-qeda fuq il-sit taħdej l-offiċju tal-ħed, għax dejjem keċċuħ il-barra. U kon nitla, ġo, erġajtaw, jentaf kif namel nitċajta in a way, eh. itlaq kien jamil, tkellimni, itlaq. Konna għod ninkieħ. Ja, minn hemm bdejt insir nafu ġifieri. Ah, mbagħad eventwalment. Ah, mbagħad eventwalment kont tiġi intu kollha mill-ħbib miegħu. Wara l-iskola. U mbagħad darba minnhom ma kellux fejn imur fil-Christmas. U għatlu jiġu għandna u minn hemm Jidri niftakri tistaqsini jekk rridx il-Ġulja niżerħija. Imma le dak iktar tard. Ah. Iktar tard. Għax dak beda isna social contact. Mbagħad meta ġi joqgħod għandna, ma minn diskutajta magħkom. Ah. U bat wara St. Patrick's? Mbagħad wasal. U fil-fatt Julian ġi meta jien ma kontx naħdem St. Patrick's, għax it wasn't only to foster ja u taħdem. Kontra regoli, ma jew ġist inti deċidejt li mhux etika. It's not ethical. Għax fil-fatt kien hemm xi boys li kienu ħadu għalihom li Julian Kont simpatizza aktar mi għamil li. Eh. Mm. Kif kien jaħdem hemm is-social work St. Patrick's? Ġifieri inti kont social worker ta' kulħadd jew kien hemm numru ta' social workers? Kien hemm kien hemm social works oħrajn li huma min kienu kollegi għadni nħobbhom sissa. u li għalmuni ħafna, għax jina kont ġdida u kemm lina, she was my mentor, brava ħafna, brava mezz. U tfal tħobom ħafna u taħdem ħafna li jom. Għada social worker lina? I think so, yep. Yeah, yeah. U kienet għalmetni ħafna. U kien hemm fader x'ismu. Mamma mia, nsejt ismu. Savio. Savio, kont ah. nħobbu. Ehm, eħe, u jgħalmuk, ta' St. Patrick's kien hemm affarijiet sbieħ ukoll. Meta kont tara dik is-sofferenza f'dawk it-tfal, kont tiftakar fik? Le, no, no, no. Le, f'dak sa dak il-punt ġri it-tfulija tiegħek kienet fej kienet fil-memorja tijak, kont kompletament kanċellajta mill. Mux kanċellajta, I came to terms with it, u oh, għanti. How, how? You come to terms, like how. Eh, il-ħagġa saret, ma tistax tħassara, no, saret immissa wasaltaw, ma d-nijem. Ah. Ma kellekx riżentimenti? Le, at the time, iva, ma mbagħad. At the time, waqt li qed waqt li qed esperjenza? Waqt li qed esperjenza, eh. Imma mbagħad, I mean, meta żewġt kelli tfal, I mean, kellna ħajja mhux ħażin. Um, għalkemm mbagħad spiċċat, imma imma kienet tajba, vera. So, ah.

Eh, u ma nafx minn fej xkien l-iktar li sawrek fil-persuna mm. empatika li zirt. Ma nafx ta' ġon, I mean, it just, it's like, like that, għasna għot naħseb fuqa. Għat ma kontemplajta le? No, I mean, I'm like that, if I have something I give it, Meta mmut ma se nħu xejn, ġifieri ma affarijiet materjali ma jiswew xejn. I mean, allura mill-li għandi nagħti ju. U kif servietek dik tul ħajtek? Ġifieri. Il-fat li mill-li għandek tagħti. Kif servitni? Taħseb li għex tħajja ħjar minn ħatiħor? Lu, ma għos nikkol, naħseb ħajtiħor għex ħafna ħjar minni. I mean, għandek ħafna responsabiltajiet u meta minn naf tibda fostering, per eżempju. Ma responsabilta sabiħa u koll, fil-sens li eh, tara. Tħebi u koll, imma. Eh, tara dawk it-tfal li ta' kellom ħajja ħafna ħafna iktar diffiċli u ħafna iktar traġika u inti tkont ta' spalla li jom nasib eh, iktar rewarding minn handbag tal-Prada, nimmaġna jena. Għat ma kellik handbag. Għandi handbag bil-vizet imma fake. Nasib illegali dak. Illegali, minna, strajt mount wieħed fit-triq. Eh? Strajt mount wieħed fit-triq, kienet eh. eh, ibiħ.